Bod ta dniwed ar y cyfan. Swn oedd yn gwybod am y fath le de. Massage tw. Wyt ti fel boi newydd no mas? Highly recommended. Na le oedd e'n hanner porcyn. Oedd e'n gelen. Goner. Good news! Mae wraig wedi gweud bod hi moyn fi cael rhywbeth mas o'r ewyllys. Resultau! Sesiwn! Bri! Bri! Bri! Bri! Mae mam yn excited fyd. Bydd edrych yn obeithio, gweud bydde ti ddim digon eiddfed. Dad i draw i'r honyn fach bore ma a gadodd i'r yna. Ddim bod eisiau fe, mae popeth ni angen yn y ffeil ma. Reit, fi off. Wyll ti hastio, mae bron yn fod naw o gloch. Ah, ffwc. Iesu, Samuel. Dylen ni wedi cymryd y day off, dlo. Ie, yeah, go on e. Beth ti mor desperate i gweithio fi? Ti'n uh, camfenithwr? O, oh, pa i wneud y wen paedophile na? O. Oh. O, oh, ti'n meddwl, mae very poor form wneud fideos o boes i ar sesh, dlo. Na, sa'n mwyn gweld nhw. Na. O, oh, ffac. O, oh, na. O, oh, dim fi hwnna. O, oh, fi hwnna. Ah. O'n i'n meddwl bod fi wedi breuddwydo hwnna. O, oh, boi yn mynd lawr un cost, pen lun. O, oh, na. Not on! O, oh, mae hwnna mor inappropriate tam. O, oh, boi wedi marw. O, oh, am dalo llaw ficer na lan fel boxer tam. O, oh, dri anna ge. Wanker. Absolute wanker. O, oh, mae hwn yn wath, pan ges i'r tatŵ na o Terry Griffiths arni ni. Sa'n gweld y broblem, really. Mae ydych chi teulu'n barod. A ffys, Samuel, a ffys! Hi a mami. Not one, but two West Walian women yn trefnu priodas. Hitler a Mussolini. Ond heb yr happy ending. Fi ffactl. Oh, gas i fi office days. Sa well ti fi fod yn stuck yn lift a gito Harry na stuck fan 'yn 'da'r idiots 'ma. Bore da. Ah, fydd pawb yn gofyn amdano. Ww, faint o'r gloch chi'n galw hyn te, bois? O'n i'n yfed dych chi nithwr. Pint for pint. O'n i mam wyth o gloch. Pint for pint? My ass. Hei, llongyfarchiadau. Wedding bells. Ie, yeah, sa hyn yn gofio gofyn. Ma hwylie gwael ar rywun ma bore ma. Hei nath yr un fach gyrradd y ddiffrynfa bore ma do fe? O i fi'n joio na. 'leven months yw i, dyw e ddim fel sy'n rhoi review ar Tripadvisor. Yw i'n cysgu'n dda te? Wel. Fuck sake. Be ffwc yw'r sŵn na de? Fel un oedd hi'n blitz rhwch. Croesawen i fom nawr. O, dere fi weld llun. Dere man. O, mae di newid. Bullshit, Janine! Hwn yw'r un llun dangos sut i ddo! Bang to rights fyna. Three thousand seven hundred and twenty-three emails till. A bob un yn bullshit. Oh, mwy o sponsro. A pa un o hobbies Geraint mae fe eisiau ni fforco mas am nawr, de? Dringo rwyddfa tro ma. Hei, Fuckin yes! Ebost wrth graig belent. Mae wedi gadl y car yna i fi oedd yn neud lan. Ti'n bod y Mark 1, dy fe? Oedd e'n meddwl y byd o fe. Mae'n gweud, falle joen ni orffen y job. Gwerth ffortiwn, glei. Ti'n gwybod ffuck all am geir. Ish, Dan. Is i'r profiad gwaith y Windy Corner? Ti'n mynd i orffen, neud lan de? Ffuck, nadw. Pai fo soft, mae'r advert lan dy fi barod, llw. Gyda bach o lwc, talith hwnna, mae'n ffucking priodas. Da ni 'di galw chi gyd yma heddiw i drafod trefn newydd y sw... Basically bobl, win all! Ie, nath pethau ddim cweit gweithio mas yn adran y cabinet. Chi bod nhw'n glywed rhywbryd siwr, ond uh, os helith rhywun y fideo i chi, dileuwch ein seill, oce? Okay? Sneb sy'n gweld pethau fel la. Oedd yr holl beth yn very regrettable. Ta beth, wi nôl i redeg y sioe 'ma, oce? Wel, i redeg y sioe. Fydd Ap Twa, Eilir, yn aros yn ei rôl bresennol mewn job sy eto i thrafod. O, well i fi groesawu Graham, sy'n dysgu Cymraeg, yn barod iawn i ymarfer. Croeso, Graham. Diolch. Thank you. Wel, well i mi gyfyd y cyfle yma i adal chi wybod beth ddigwyddodd yn ych absenoldeb, a dwi'n siŵr fydd pawb yn cytuno fod bopeth 'di rhedag fel watch. Hei, gweithau, beth yw eitem rhif dou ar yr agenda, Eilir? What is Twlpwps? Eilir. Bumhole. Twlpwps. Twll. Pwps. Twllpwps. Right, great. New vocab, and that's item number two on the agenda, is it? No, no, it is. I'm, I'm really sorry. Yn amlwg, da ti hwn totally under control, nos e? Ta wath. Wy'n sicr allwn ni setlo mewn yn rhythm blaenorol, a mae'n bwysig bod ni'n un glo iawn, achos mae yna ambell i ymwelydd pwysig yn galw draw dros yr wythnosau nesaf yma. A wy'n moyn gwirfoddolwyr i fynd i ambell i function a chyfarch a thywys a pethau fel la.

Mmm, ti'n iawn. Well pido hela ti i'r All Wales Waste Management Conference, siwr fod. Ond fel weles di, y ti yw'r boi ar Gifts of the Gab, twel? A ti yw just y boi i dywys Mister Hakatimi rhwng y complex ailgylchu newydd. Are you fucking mad? Bydd y diplomatic incident! Mmm. Ie, yeah, ddim yn gret gyda'r Patagonian yn y pub na naddo fe. Patagonia? Y, twll. Just trigaron da llwch. Di'r ddim na'n nos mas na dro. Grian bach, beth wyt ti'n meddwl? What do you think? A, I, uh, rydw i'n... No, I'm, I'm still wondering why bumhole is on the agenda. Jiw, fyddai'n iawn. Fi'n man of the world. Sensitif. Ti'n ypseto pobl y swyddfa ma, heb sôn am aro ti mas o weddill y byd. Oh, na gi fi'n neud yn y lle ma yw seino cardiau pen blwydd, a fel bloody book signing. A pwy ffuck yw Catrin? Sim clyw da fi pwy yw i. Rai, fi di bod yn iste ma ers blwyddyn. Oh. Shwmai? Penblwydd hapus i ti. I, i fori, efe? E, go ti, mae'n yma ti gael e nawr. Ffac i'n el, mae un arall yn hyn. Joia, as draw, sesiwn, cachu pants. Glei! Oh, ffac, mae'n cyd yn deimlad i hwn. Stipex o rywun. Cofion cynnes, ac dwat. Say na mine. Reit, cyfarfod buddiol arall. Dal fyny de, fi eisiau cachar. Reit, a cofiwch weithredu popeth chi wedi clywed eddi, oce? Okay? Ych sylw, os ywch dda, gyfeillion, fel da chi gyd yn gwybod, da ni wedi colli cyfaill mynwesol i ni'n ddiweddar. Dwi'n meddwl bod ti'n twat, anyway. Ac o'n i'n meddwl sa'n briodol i ni gael munud o dawelwch i'w gofio fo. Be? Fan 'yn? Ia. O. Os am ŵynt daid.